Исәннәрмез сез э, безнең Канадада яшәүче милләттәшләребез Алимә белән Марат Салахетдиновлар. Дөрес әйттем бит, әйеме? Монреальдамы сез? Әйе, әйе. Э, сәлам, Роберт. Ничек хәлләр сезнең анда Казанда? Аллага шөкер, э, ни, смс-ка аша урамга чыгабыз. башта смс җибәрәбез ә безне пожалуйста отпустите прогуляться дигәндә инде
безнең әле аны хәтле продвинутый түгел роберт без ни э, э, просто гына чыгып керәбез безне смс кар җибәрергә кирәкми сез үз изоляциядәме әллә инде сез карантиндамы ә мин белмим аермасы бармы соң әйдәгез ни дип карыйк инде чәйнәп карыйк менә үз үз изоляция нәрсә ул сезнең өчен самоизоляция һәм һәм карантин Ул нишләп Россиядә шундый төрле тем, э, терминнар килеп чыкты, минем уйлавымча. Чөнки Әйе. халык бик э, авыр аңлый. Мәсәлән, карантинга чыгардылар, аны бөтен әти-әни дә белде, алдан ук. Сез э, каникулга барасыз, ләкин ул карантин. Бөтен кеше белә иштә, ләкин кем карантинны саклап торды, мин менә Бармак белән дә санап чыга алмыйм Россиядә. Бик авыр аңлый халык. Аңлаган кеше дә самоизоляциягә китсә, карантинга утырса, аның 80 проценты хаман йөридер. Ә, Канадада менә мин аны сиздем. Бик кызык иде. Пәнҗешәмбе көне мин малайларны музыкаль мәктәпкә керттем һәм шунда сорау бирдем. Сез ябыласызмы дим. Әле бер җирдә дә хат килмәде карантинда дип. Шул ук көне хоккейга килдем. Тренер миңа әйтә, бәлки безне берничә көнгә туктаталар дип. Хоккейдан кайтып җитүем булды, биш хат килә. Мәктәп булмый, музыкаль мәктәп булмый. Бөтенесен теге бетереп, һәм менә шул көннән башлап бөтен кешенең ниндидер җаваплылык дип әйтимме соң. Әмма э, именно теге самоизоляция дип алар э, э, self distancing дип әйттеләр. Ни, э, алар э, әйттеләр соңрак аны, э, һәм инде алар э, дөрестән дә әйттеләр теге аралашмаска, э, дуслар белән күрешмәскә, җыелышмаска. Монда ул шундый Яшәргә инде. шундый формада бара ул, э, дөресен генә әйткәндә, хәзер аңа э, әгәр дә э, өстәмә ни э, э, инструментлар өстәлделәр э, теге хөкүмәткә. Э, Әгәр дә шул җыелып торган кешеләрне күрәләр икән, әгәр дә алар бер үк гаиләдән түгел икән, аларга уже штраф чәпиләр хәзер. Бездә дә андый әйбер бар, әмма теге прям э, ябык карантин белән, смс белән ничектер э, җибәреп, теге рөхсәт алып чыгу кирәкми. Э, Телисең икән урамга чыгасың да, э, э, рәхәтләнеп кая телисең шунда барасың. Бу бит бәрдәм Э, Кеше белән чыгу кеше булмаса. белән аралашмаска э, главное и ни э, теге э, башка кешеләр белән җыелып, теге ничектер бәйрәм итеп. Э, Ул бит инде менә кеше аңлавыннан, кешенең кабул итүеннән, мәсәлән, шулай тора. Беренче көне генә чыктым, имә, мин бер яктан барам юлдан. Әйе. И бер абый миннән теге курыккан шикелле икенче якка чыга. Беренче көнне ул карантин. Кешенең чынлап аңлавы бар, э, ние бар. Ә Бездә бит инде Россиядә, Россиядә синеңчә теге ни кешеләр чыгып, бер-берсе белән кочаклашырга йөгерәләр дип уйлыйсыңмы? Алтынчы көнне дустым кан бирергә бара. Алтынчы көн карантин. Э, маскада килеп, аңа җүләр кебек карыйлар беренчедән, икенчедән. Казандагы. Әйе, Казандагы кешеләр, ягъни теге ниндидер social distance 2 метр, андый әйбер юк. Менә хәзер әле бүген генә ни Google үзенең теге ниндидер информациясен чыгарган и анда алар Квебекта кешеләр теге Googleның телефоннары аша карыйлар ич инде ул теге кешеләрнең кай йөргәнен шуның буенча теге кешеләр социаль дистанцияне бик яхшы саклыйлар дигән. Димәк, э, безнең э, э, провинциянең ни кем әле ул премьер-министры ул шул кадәр теге бәхетле, горурланып әйтте аны, молодцы. Так держать, алга таба аша барабыз. Аннары нәрсә булды менә кичәге саннарны хәтерлим идек, бүгенгеселәрен белмим чыгардылар микән? Кичәге саннар буенча үсеше кимеде ди. Аннан алдагы ике Статистика көн. әйтәсең. Әйе, әйе, э, теге авыручылар саны э, ике, алдагы көн, ике көннән әзрәк булды. Дип әйтәләр, ар- Ә, артуы инде. Киме- ким- ә, Кимеде дисеңме? Юк, киммәде, әзрәккә артты. Ә, Бу теге дигәсең. пикның Әйе, әйе. әз генә төшүе дип. Димәк, э, ул ә, әкрен генә ә, әкренәю ягына таба бара, барганга ошаган. Сездә ничәнче көн, карантинның ничәнче көне бара? 24 көн.
Вот, мәктәпләр белән, мәктәп. Юк, 24 булмый. Җомгадан. Өч атна гына менә, бүген бу атнаны өченче атна була. Түгелме? Юк. А юк, уже дүртенче атна. Әлимә дөрес әйтә. Бу атнаны инде ни дүртенче атнасы буладыр, әй, шулай. Сез гомумән нишлисез соң, ну, менә өйдә? Без үзебезне алганда инде мин IT сферада эшләгәнлектән мин ни читтән торып эшләү мөмкинчелеге бар минем. Э, шул мөмкинчелек булгач э, без э, шул мөмкинчелектән кулланабыз аннары минем эшләвем дә мин бер телекоммуникацион фирма өчен эшлим IT IT специалист буларак и һәм ни шунда эшләгәнлектән аларның ул бизнеслары теге иң мөһим бизнесларның берсе хәзерге моментта чөнки кешеләр шул интернет аша аралашып интернет аша эшләп торалар бит инде укулар да шуның аша бара безнең аллага шөкер теге ни Э, барысы да яхшы кебек күренә әмма алай да мин э, димәк синең өлкәгә э, бернинди дә зыян китермәде инде әйме пандемия бик зур зыян килмәде дип әйтсәм була анда бит инде төрле телекоммуникацион компанияләр бар берничә берничә канада кемнәрнеңдер хәлләре яхшырак кемнәрнеңдер ни авыррак инде безнең компаниядә менә ни җитәкчесе әйткән иде шушы онлайн конференция җыеп төркемнәр төркемнәр белән инде ни э, безнең хәлләр э, аллага шөкер яхшы дип әйтте ә менә сездә э, штрафлар кырысмы алар һәм аның бәясен әйтә алырсыз микән туктаталар менә алар фәкать теге яшьләр ешат ала торган җирдә яшьләрне тикшереп йөриләр әмма әмма ни штраф штрафны әле алган юк аллага шөкер булмасын инде Э, чөнки штрафлар түли башласаң монда марат алар кыйбат була обычно әйе марат ике атнага бер дип тырышабыз кибеткә бара безнең монда шундый анекдоты бар гаиләгә иң кирәкмәгән кеше кибеткә бара марат
иң тегене югалтырга э, курыкмаган кеше юк ул башта башта көлки дим ә инде өченче атнага Марат, зинхар өчен, сөт бетте, мин китим әле. Марат, син бит ала белмисең, мин бар. Безнең дә хәзер шулай э, Рәсәй гаиләләрендә так шүпне мин бүген түгәм. Юк, мин түгәм, юк, мин түгәм, мин түгәм. Шулай башлана инде. Без балалар белән үз өебез белән үз өй белән торабыз. Э, Кечкенә балалар бер 3-4 тапкыр чыгабыз, уйныйбыз урамда. Юк, без урамга чыгабыз. Сәпиттә йөреп киләбез, алар барып ничектер уйнап киләр, э, бергә бергә инде үз Әйе, шунда я урамда чыгып анда ни бренди э, теге клюшкалар белән, кәшәкәләр белән әзрәк э, шайбаларны атып теге ни төрлечә балалар үзләренә ни кызыклы шөгыльләр табып таптыралар инде. Гомумән менә калган кешеләр, сезнең күршеләрегез, ондагы халык әлеге ситуациядә үзен ничегрәк тота? Э, күршенең менә кызы, олы кыз, э, ни кызы, ул э, нигә медсестра булып эшли, аны инде хәзер шул авырулар булган госпитальга, нигә больницага, шунда назначать итеп куйдылар, ул анда эшлиячәк һәм шунда эшләгәнлектән ул монда килеп яшәсә әти-әниләре белән инде элеккечә э, әти-әниләре инде эшли алмыячак теге башка җиргә барып шуның шунлыктан ул шушы кыз э, э, ни э, бергә йөргән егетенә ш- яшәргә китте хәзерге моментта чөнки монда кайтып теге ә, әти-әниләре дә шунда өйдә яшәргә тиеш булыр иде Әмма ни кешеләр шуны аңлап, ничектер хәл итәләр. Хәл итәләр, әйе. Теге кирәк булмаган эшләр дип әйтәш инде, теге non essential дип атала инде инглизчә, ул кирәк булмаган дип түгел дә, мөһим мөһим булмаган. Ни эшләрдә эшләүчеләр кайбер ни танышлар теге үзләренең эшләрен югалттылар дип әйтсәм була инде вакытлыча кайберләре шул теге хөкүмәттән булган ниндидер ярдәмгә заявление калдыралар инде Гариза язалар, шулаймы? Гариза. Әйе, кайберәүләре ни Россиядә кебек Яндекс Еда кебек шундый ашау китерү сервисларына да барып эшләүчеләр бар танышлардан. Чөнки анда барбер ниндидер заказлар бар, акча шәп була ниндидер. Бездә Казанда да шулай эшлиләр. бик күп алар сары һәм яшел бәндәләр йөгереп йөри халык ничегрәк кабул итте сез аңа җавап бирдегез ә менә халык котырынамы барыбер бармы андый кайчан бетә инде бу кайчан ни төрлечә төрлечә буладыр инде минемчә гомумән әйткәндә безнең танышлар арасында нидер теге аңлап теге кабул итәләр Аңлыйлар бу ниндидер барыбер килә торган һәм китә торган әйбер. Ул тиз генә китеп бармаса да, аңлаучылары аңлавы бар инде шуңа. Теге бу тиз генә майда гына бетә торган әйбергә ошамаган дип, барыбер теге аңлау бар хөкүмәтнең ниндидер нәрсәдер эшләргә тырышканын күрәләр кешеләр, э, ниндидер теге позитив э, э, үзгәрешләр күрәләр, ничектер яшәвеш рәвешләрен дә үзгәртергә тырышалар дип әйтимме соң? Ничектер бөтенесе позитивны һәм менә теге западлыча дигәнме соң? Менә былай да аралашканда ниндидер дистанция бар, имә без бәрібер теге Рәсәй дип әйтимме соң ничектер якынрак дуслашырга тырышабыз тизрәк кисәбезне әйе шулай итеп эй үләбез бит инде хәзер роберт синең хәлләр ничек дип ә монда алар беләсеңме була була була әйбәт кенә алла бирса була менә теге ераграк та бер яктан һәм ул шул ук яктан карантин кертелгәннән беренче көннәрне мин карадым бик күп кешенең фейсбук челтәрендә ниндидер Менә позитив интонация, беләсеңме? Әйдәгез әйдә воркаутлар ясыйбыз, тренироваться, правильное питание дип, менә шундый настрой иде. Без э, бу ситуация берничек тә э, ничектер э, тәэсир итә алмыйбыз. Һәм шунлыктан инде теге үзебездән булдырылганча шушы өйдә утырабыз да инде шушыны таратмаска теге Э, ниндидер үзебезнең ярдәмебезне кертә шул гына безнең булдыра алырлык ниндидер теге вклад дип әйтимме соң инде шу эшкә э, шуннан башка без бернәрсә эшли алмыйбыз шуны аңлап инде тик кенә татарча әйткәндә күтеңне э, кысып өйдә утырасың инде менә алга таба дәвам итәбез кибетләргә еш чыгасың дисең бит инде әйме юк еш түгел бер атнага бер шулай тырышабыз инде теге супермаркетка керәсең дә әйе Америка фильмнары. Әйе, әйе, нәкъ шулай, нәкъ шулай.
Карале, бәяләр күтәрелдеме, әллә инде алар кисертсенчә төштеме? Имбир 3 доллар 99 цент. Менә имбир турында. Андый, андый әйберләр булмады, бәяләр шулык тора. Әмма теге кибеттә нәрсәнедер алып бетерәләр, ул аннары икенче көнгә китереп куялар аны. То есть ул теге Әйе, әйе, запаслар бар, аны тутырып кертеп торалар инде. Анда проблем юк бернинди. Нәрсәсе яхшы булды? Сезгә менә бу искитмәле булырмы? Нинең нефтьнең бәясе төште бит инде дөньяда. Шуның белән э, бөтен э, теге нормаль илләрдә бензин бәясе төште. Хәзерге моментта Канададагы бензин бәясе Россия бензин бәясеннән э, арзанрак булды. Менә Квебек провинциясендә 1 доллар без менә монда күчеп килгәннән э, бирле 1 доллардан да аскарак төшкәне юк иде. Хәзер 70 ничәдер центлар тирәсендә. Күрше провинциясендә инде 60 э, ничә центтан да аскарак төшкән. Бу ни исең акылың китә торган э, ни әйбер инде. Бик кирәкле әйберләр бар бит санитайзер кулга, дезинфекция өчен, тагын нинди дә әйберләр. Менә алар кыз миңа кызык иде белмим. Мас маскаларга вакыт җитмәде. Без ябылдык менә, кинәт кенә бик каты, сез бит анда атналар буе әзерләндегез менә алып алып. Ә безне яптылар да, маска булмаса булмый иде. Юк, масканы аннары нәрсә дип әйттеләр монда, э, э, хөкүмәт тә, шул эпидемиологлар әйтәләр, масканың кирәге юк дип әйтеп баралар иде, әлеге моментка кадәр Квебекта. Ул үзгәрер микән, белмим. Әмма э, шулай дип әйтеп баралар иде, иң мөхиме теге кулны юырга һәм пычрак кул белән битләргә тотынмаска дип инде. Төрле дөнья хөкүмәтләреннән дә килә шундый информация теге, бәлки маска кирәктер дә дигән кебек инде. Белмим, безнең әле мондагы э, локаль хөкүмәт э, аңа ни э, шундый карарга килмәде маскалар кулланырга дигән. Ну кызык иде ние миңа ошады. Киләсең бер аптекага кердем мин соңгы көнне. Һәм анда шул кулларны дезинфекциялау өчен әйберләр бер 4-5 штук Тора инде һәм язылган. Бер гаиләгә бер эшәр. Ә бер алучыга бер эшәр. Йосыф акчаң бармы, улым? Бар. Салих акчаң бармы? Бар. Сез минем белән түгел, һәрберегез алабыз. Ва Башка шундый бетә торган, бер нәрсә булмаган әйберләр. Юк инде, юк булмады Ну, андый.
туалет Карабодай, кәгазе.
карабодай. Карабодай күп утырасыз. Карабодай монда ашамыйлар, Роберт, мин сиңа ни, э, бик зур сер әйтәм, ачам, без аны русский битеннән генә алабыз. Э, Кече һәм урта бизнес нинди зыян күрде? Бәлки дәүләтегез ярдәм итә микән аларга? Әйе, дәүләт
ярдәм пакетлары дип әйтик мусың инде, нинди ярдәм ярдәм ярдәм бирәчәкбез дип әйттеләр. Анда ниндидер критерийлар бар, мин аларны белмим, дөресен әйткәндә, чөнки минем теге кеше уртача бизнесым юк. Әмма ниндидер ярдәм булачак диделәр. Банкларда исә инде күбесе теге кредитлар алган булсаң, шул теге түләүләрне кичектерделәр. Алар э, соңгырак э, түләнәчәк э, түләсәгез дә була дип әйттеләр инде теге ипотекаларны эшләрен югалткан кешеләрне тоже чынлап әйткәндә мин бик сөендем һәм горурландым минем карашка россия дәүләтендә иң беренчеләрдән дөрес мераларны рөстәм нургалиевич кертте дип уйлыйм һәм дөрес реакция биргән безнең президентыбыз хәтта Бөтен Россиядән иң беренче булып кертелгән түгелме соң безнең каникуллар иң беренче? Россиядә гомумән бөтен Россиягә керттеләр бер үк көн. Юк, каникулга итәрәк җибәрделәр. Юк, юк, бөтен 28-ннән 5 Бәрбер Рөстәм Нургалиевич яхшырак. Барыбер яхшырак.
Ничегрәк менә хәзер онлайн укулар бара? Беренчедән, теге күп бала дигәч, мин бик ни рәхәт, чөнки минем әни кунакка килде һәм кунактан килә китә алмады. Безнең белән калды. Аннары Квебектан укытучылардан шундыйрак хатлар килде. Айрушя менә Исали һәм Йосиф 12-13 яшьлек балалар өчен шундыйрак. Балаларның болай да стресс, болай да алар өчен яңа ситуация. Шуңа күрә балаларны тимәгез, ял итсеннәр. укулары шундый теге беләсеңме бернинди менә шундый паника юк әйе без аларга менә бирәбез шушындый менә ниндидер направление кебек инде аларга менә ниндидер ни беренче ике атна даже алар алар аны алар аны ни э, э, булдыра алганча эшләсеннәр шунда хәзергә хәтлек безнең зумнан дәресләр онлайн юк
Ул мөгаен булмастыр да ие. Әйе. Алар бөтенесе борчылалар баланың хис кичерешләре турында. Әй, стресс булмасын дип әйтәләр. Э, мәсәлән, уйлап карыйсың, ул шәһәрләрдә барыр интернет э, күпкә җайлырак менә. Шул иптәш Василий да бик зарланадыр. Безнең авылда ди интернет та тотмый ди. Ул балалар белән утырга кеше дә юк ди. Мин киттем чәчүгә ди. Минем хатын тагын каядыр эшли ди. Балалар үзләре генә өйдә ничек тоташласын белмиләр. Һәрбер балага әле үзенә аерым гаджет кирәк теге тоташырга зумга. Ул бит бөтенесе дә теге э, бөтен әйбер булса инде кул астыңда җайлы әйбер, ә булмаса инде ул бит күпме стресс әти-әниләргә әле тагын җитмәсә шуңа дип э, бик э, эче пошып утырадыр. Мин аны да аңлыйм дөресен генә әйткәндә, чөнки ул теге бер дә җайлашмаган килеш шулай бергә э, ритмга кереп китергә ул бик авыр. Э, минемчә шул теге э, ул дөрестән дә шактый зур гына стресс теге балаларга шундый әйбергә кереп китү тиз генә. Минем бит инде икенче ел онлайн татар мәктәбе эшли. Һәм бу елны минем теге зур уңгыш үзем өчен ул яшүсмерләр бик күбәйде һәм 65 иде, хәзер 62 бала укый. э, биш казан укытучысы белән бер төркиядәге кыз белән укыйлар татар теле татар тарихы булды ике ай э, алар татар халыкара олимпиадага әзерләнделәр һәм дин дәресе кебек әхлак дәресе бер бар ага. шундыйрак төрле төрле юнәлештә ихтыяҗга карап һәм менә анда э, әйтәм җиде классны мин ике тапкыр атнага күчәдем атнага ике тапкыр укыйлар инде бер атна бер атнага ике тапкыр укыйлар чынлап әйткәндә менә теләсә нинди чит илдә яшәүче татар әнисе белән сөйләштең безгә татар теле кирәк татар теле кирәк һәм хәзер син аңлыйсың окей вашингтонда бу малай бар бу франциядә бар менә алар сигез яшьлекләр менә алар бер дәрәҗәдә сөйләшәләр и аннары икенче баш авырту төрлесенең төрле вакытта тренировкалар укытучы бу вакытта һәм менә бу схеманы ясар өчен бу ни теге э, психологлар әйтәләр бит мышлениены развивать мышление диләр карантинда менә бу миңа бик шәп э, күнегү чөнки моны туры китерү бик авыр һәм якшәмбе бер тапкыр татар теле бу зур прогресс ике тапкыр татар теле без инде вау дип кычкырабыз сөенәбез бик рәхмәтлебез һәм ни укытучыларга да бик рәхмәтле укытучылар да бик шат хәзер онлайнда утырып бәрібір аларга яхшы гына хезмәт хакы килә без бит инде иртәрәк карантинда утырдык һәм шул вакытта әниләргә яза башладык имә туганнарга апаларга шалтыратабыз и безне беренчедән теге әзинә паникерша кебек кабул итәләр икенче яктан көлеп теге ни аннары шундый шаярулар да чыкты инде әбине бәйләп куялар да телевизор каршысында әби бу синең саулыгың өчен инде теге шундыйрак и чынлап кешегә җиткерергә бик авыр инде мәсәлән авыр
әйе кеше аңламый әле пока имбир булыша инде лимон булыша мин яңыртмыйм инде шундыйрак позиция теге мин ни хәзер килограмм белән лимон ашыйм да минемчә яхшы булачак юк юк юк син яңыртмыйсың ой имбир бар синең юк авыртмыйсың но син бит мәйтәм кешене ширләтә аласың менә шулай әйтәм бик зур рәхмәт сезгә исегезгә төшерәм кадерле тамашачылар бу инде безнең каналда яшәүче милләттәшләребез алар инде әгәр дә хәтерегездә булса утызынчы август көнне республика көненә ниагара шарлавыгын татарстан әләме төсләренә керттеләр буяттылар шулаймы әфәрин сезгә аерым әфәрин миннән
сау сәләмәт булыгыз савырмагыз кулларыгызны юыгыз амин шулай булсын юарбыз һәм смска э, биреп кенә урамга чыгып